Апаска килгәнче авыллардагы гармунчыларга кем әйтмешли берничә иләк аша узарга туры килде. Башта һәр авыл клубы, аннан соң мәдәният йортлары үз төбәкләрендә сайлап алу турлары уздырды. Авылыбызда дистәгә якын гармунчы бар. Шунсы сөендерә, араларында яшьләр дә бар. Аллага шөкер, әле менә күптән түгел генә үзебездә авылда үткәреп җибәрдек. Сигез гармунчы катнашты. Фестивальдә, үзебезнең авылда. Районның Шәмәк авылында үткән бәйгегә гармун осталары тирә-күршедәге дистәләгән авылдан җыелды. Катнашучыларның авыллары гына түгел, яшьләре дә төрле. Сотмыш авылында туып-үскән Рахил абый Гайбетдиновка 74 яшь. Мин инде беренче класска кергәндә бик каты таныйм, гармунда любой көйне уйный торган бала идем. Дәвештән килгән Рамил Гыймадиев авылда слесарь булып эшли. Сабый чактан ук үзешчән сәнгатьтә катнашып үсә. Кайчан буш вакыт була, шунда алам да Моңланып утырам бераз шунда үземчә инде. Җырлап та җибәрәм. Танылган композитор Сарапа Садыйкованың авылдашы Рауя Гыйсмәтуллина гармунны кулына беренче тапкыр бишенче сыйныфта укыганда ала. Клубта концертлар куеп йөри идек, авылдан авылга, Балтайда уйный идек, аннан соң Дәвешләргә, Бакырчыларга барып, Аксуларга барып концертлар куеп йөри идек, үзебезчә, үз эшчәнлек. Ни кызганыч, соңгы елларда гармунда уйнаучы балалар бик аз. Гомере буе мәдәният өлкәсендә эшләп, байтак сабыйларны гармунда уйнарга өйрәткән Мәрьям апа Гатина Теләге булмаган баланы мәҗбүри өйрәтү кирәкми, ди. Баланың теләге булмаса, йөртүдә файда юк. Ләкин мин булсам йөртер идем. Ул аз булса да, үзе өчен булса да уйнаштырып алыр иде баянны. Әйтәләр бит, Сабантуй һәм шундый фестивальләр инде ул авылдашларны, классташларны очраштыра торган бер мәйдан дип. Чынлап та, менә бүгенге бәйрәм мәйданчыгында мин үземнең Бергә укыган дустымны очраттым, ул Марат Нуриев. Марат, әйт әле, менә мин хәтеремдә калган балачакта син гармунда уйнарга бик тырышып йөри идең. Өйрәндеңме син аларга, уйныйсыңмы син хәзер, әллә юкмы? Минем кечкенә чагымда ике теләгем бар иде. Берсе гармунчы булу, икенчесе э, шофер э, булуга. Но э, менә тормышта шулай булды инде, шофер була алдым, машина йөртәм. Но гармунны алып та кайттык без э, апастан э, көзге, э, язгы ташу вакытында. Но алай да менә э, гармунчы булу булмады. Азрак кына шунда теге гармунчылар булмаганда кызларны капка төбендә биеткәләп карадык. Ел саен уза торган мондый бәйрәмнәрне авыл халкы да көтеп ала. Сабан туена көтеп алган кебек, шулай көтеп алабыз без аны. Туганнар кайта җыраклардан, бик каты туганнар күп килә. Менә Михайлы халык үзегез күреп торасыз, туганнар да бер дә бәйрәмгә кайталар шулай.
Ә менә монсы инде фестивальнең гала-концертында катнашучылар. Районның иң оста гармунчылары бу көнне әнә шулай Апас урамнары буйлап узды. Хәер, Апас халкы мондый бәйрәмнәргә ияләшкән инде, алар биредә һәрдаим узып тора. Гармунчылар фестиваленә түгел, ә биючеләр фестивале, э, шигырь сөючеләр фестивале була. Һәрберсе дә үз вакытында узып бара. Оештыручылар фестивальнең йомгаклау турын уздыру урыны итеп, Апаста әле берничә ел элек кенә эшли башлаган спорт һәм мәдәният үзәген сайлаганнар. Районның иң ста гармунчысын билгеләү өчен Казаннан танылган гармунчыларын да чакырганнар. Янәшәдә генә район музеенда сакланучы гармуннар күргәзмәсе дә эшләп тора. 1930 нчы елларда кулдан эшләнгән Саратов яшел гармун дип атала торган әйберләр иде. Менә шуңа күрә берарда мин бик яратып уйныйм инде.
Бүгенге бәйрәмгә күрше районнардан да кунаклар чакырулы. Тәтеш районы Зур Әтрәч авылында бер генә чара да Васил Юнысов катнашыннан башка узмый. Гармунны көн дә диярлек кулга алып бер уйнагач, күңелем була, арганнарым чыгып китә, ял итәм шуның белән, күңелем була, рәхәтләнеп китәм. Әле үзе генә уйнамый, ике оныгы да, оныгы да, оныкчыгы да әле менә гармун уйнап озатып калдылар безне. Менә аларга берсенә ике яшь, берсенә дүрт яшь. Икесенә дә гармун алып биргән 15 меңгә. Менә икесе дә уйнап сатып калды. Бишенче тапкыр узучы фестиваль барышында озак еллар мәдәният өлкәсендә хезмәт куючыларны зурлап аларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшыру да бер матур традициягә кергән. Байтагының хезмәт стажы дистә еллар белән исәпләнә. Минем алган бүләкләрем дә, грамоталарым да шул авылдашларым, авылдашларым ярдәме белән, хезмәттәшләрем ярдәме белән. Өч сәгать дәвам иткән бәйгедә районның иң оста гармунчысы исеменә Олы Болгайыр авылыннан Рамил Зарифуллин лаек булды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хәкимҗанов белдергәнчә, министрлык киләсе елда бу фестивальне Апаста республика күләмендә уздыруны да ниятли. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, Татарлар.